Going again to pick around two to make them five for us to be able to see the Kisii County again competes equally in the country. Gavana Doctor Bean ganyaroka bakagwa aka mbuya gochia ase abateneri be county ya Kisii ne University eye ya Kisii ase okonyara koba bakogenderera gokina ebirengo bi'amasomo

Monche omorigereria abwo naborokigwa oria banyara koba bakobekerwa egutwa. Togotigana nayio, omoko- omogwimenere bw'ekaunti ya Kisii omosikia Donya Doris Aburi nigo anyara koba agakobwatoka echeque ye shilingi chimilioni ikomi gochia ase ebiombe a- a ebianyarete koba bikwerikia ase ebiombe emerongo ene na bitano na ekemo bianyara koba bikonyora chibesa echio ase birach- nyara koba bigochitumeka buya erinde banyare koba bakwegendereria Gokwana ekero ekio nigo Omosikedonia anyarire koba gakoboria abanainchi bakonyoragwa inse gochia chiamo na kwebeka ase ebiombe, erinde banyare koba bakonyora obokonyi. Ebiombe ebio nigo biranyora obokonyi obo goetera ase ekegancha gia Affirmative Action Fund Ngav ase anyare kobaka gokwana nabariki amang'ana 'omogasorero ase omochie o Bosongo.
Ofisi y'obomanderia Pilayo ekoacha koa abang'ina chibase chi'ekombe, abang'ina tafadhali moapulaye. Ninwe mogodetermine chibase erenga mokonyora, ntobwati besa nyinge, lakini echi chinke, nyora tu mo appreciate. Montebi inki ntabarikire elifu mia mbi, elifu mia atano, gose emilioni? Ase ki? Ekero mwang'akerete chikura mwang'akerete 6 million ase constituency. Abwo 6 million noo ebisima bire, noo chibasari chire, noo chibesa chiaino chire chi'ebiombe, bono nachio echi iga iga. Echi chionsi twabekeranetie chie- chietire eh, ech'ekeyega iga egere ya 10 million, ekogenda ase ebiombe 40 46. Na ebiombe ebi abande bakonyora 150, abande 200, abande 250 depending on buna mwaichoreti ninwe mwarenge goichori, eh, inche narenge igo. Iga abang'ina nabatakire motumie buya, next time naende tokogwacha naende tokobaa. Chinya koba buna echinke chire, ebiombe tari bionsi biranyore, lakini eyemo kiatachire, chionsi nchinyore. Mbu onye oyonde tari konyora egesima, oyonde nkonyora are ekiombe. Onye oyonde tari konyora ekiombe, omwana oye nkonyora are ebasari. Tari gwancha kwane chisitani, ne chibese chi'ekegancha giaito, chire chinke. Nigo naakeire mama ndonye ng'a mbuya mono ase ebire akorire, nigo ore ametenda na amefa aba aritema na ametenda. Chibiasare chigo togochi gokorera ebiasara, naende mambia aya ache atomente, ekero arorire twakorire amatunda titwaonchoreirie ase obuya bwo twakorire amatunda amaya. Okogania gwaito echi twatebigwe twa tokoegwa, nto- ntomete goetania buna twatebigwe.
Omoseneta bwe kaunti ya Nyamira omosike Okong'o omogeni nigo anyara koba agakorwa ebiegwa ao anene mono biesuguku gochia ase ababoraka ase kaunti ya Nyamira buna enchera yamo yokobasira na kwegendereria. Gokwana ekero ekio nigo banyarire koba gwaka mbuya gochia ase omoseneta oyio Na koboria abarae korwa ase ekaunti ya Nyamira kogendera amo nomoyo oyio, erio korwa gochia ase baria totari kwenyara, chingaki echi iga Abakenya bagendererete koyarigania gochengera omoyega bwe Christmas naboigo kwarigania omwaka omoyio 2024. Buna eye, Naende Nyasae akaba omuya, naende buna atobereire omuya, naende twayetwarire ase engaki eye iga, ritang'ani, ng'a kera oyominto osenete okong'o, ng'a mbuya mono, egekogera nasoetie okoboko ase omoguko, agatosiira. Omosenete oito, egento ngokwana asare, Ase agotacha obonyansi bwagororoka. Barabwo mokoirana obonyansi bwagororoka, oboraai bwaino bogenderere. Gaki nonya ase mogochia gotosiira, batebire mbatagete kogenda aria ekeombe eke, egi- egere tonyore nonya nembori, nonya nenkoko, naintwe abana baito mbare chisukuru, babe bagosoma. Chinyomba chiaito ntobwati, ntobwati ni chiagure, igo okorigia egwata naki baminto nki eke. Gaki rende tororere amabera, abang'ina amo basukie, mobae amagoro, tobe. Omoseneta mbuya mono, Nyasae agosenie. Abanto aba tokobwaterana ase ecounty eye, ecounty nenene, bwamano ase eng'encho y'emeremo emiya gwakorire, kwabeire gokonya abang'ina aba aboraka b'ekanisa yaito ya Church of God. Baimokerere igoro, tobwaterane ekeombe nekiya, naende gwesoyia ase keombe kende gionsi negento ki'eng'encho enene. Mochando onde bwensi ogokonyora, okonyora ng'a baria more nabarabwo ekeombe nabwo abamino ba ang'e nao baragoika.
Omoseneta bw'ekaunti ya Busia, omosike Okiya Mtata, nigo anyarire koba agakorera na goteba buna obogima bwaye nigo bore ase akong'u gobwatikana amo nokong'usanana okwo gose ogotaigwana okwo kwanyarire koba gokoanikigwa ase egati yaye amo nomorai bw'ense ya Kenya omosike Doctor William Ruto. Gokwana nabarikia amang'ana ase omochie obosongo rituko ria rero nigo okie omutata asingerire goteba buna nigo aragenderere komoreka obokoreri bw'eserekari ya Kenya Kwanza na nigo araikera bosio bw'ekegambero gokwanera kende gionsi keria aranyare koba gakoganirigwa koerera ase oboime.

Levy Fund which the court declared to be unconstitutional.
Mwanchomo oria eria togotigana nayo nigo omoriki oito Cornelius Onyancha akomanyia buna enchera emo yokogenderera korobosia emeguchi ase abasaani iga abasae korwa ase ensemo ya Nduru Ande mono ase omosangererekano oyio Nyakoba agokoreta chikanisa chi'Egiadventista korwa ase ensemo ya South East Kenya Phil banyarere koba bakonyora obosemi aa, naende mono chingaki chi'okwerenda, chingaki echiga chie emeyega, naboigo chingaki bare ase omotimoko. My name is Pastor Edward Makumba. I'm the first speaker here in a youth convention

nebipindi ebinge. Iga abasae baria motorigereretie isiko iga aria, na okobarangeria, erinde naye nomwasemie ng'a naki mogwenerete koba. Iga amang'ana aya tabase kogenda inse. Ase amarieta nkoroku Felix Morara, korwa etago ekanisa yane ekobekwa etago Davis SDA Church, naende egotoka ase edistrict y'Etago, Etago Station. Aike tore Nduru Boys, esukuru Nduru Boys ase twachete ase eng'encho ya Congress ya Abasae. Ase amarieta nkorwa Delvin Nyanchoka, nkorwa ase ekanisa ya Mosache under Nyagicheche District, Gotichaki Station. Twegokire namang'ana aya amafundisho aya twanyare koba tokoinyora buna abasae. Abasae baria ba risiku baria gento ndabasemi, nigo motakeire mwacha iga iga, mwa gera koigwa ne Congress nere asegete, naye kwaimoka gwatema kwamenya gochia ororo. Ekero oresomire ring'ana erimo. Naende nigo ekero ogosoka korwa gaiga, notebia baria bare isiko na barabwo, ekero congregation ende egochia koba naro, nonyare koba okominyoka gochia ororo, ochie koigwa amang'ana aria kwaigwete ekero emiaka ende yaetire korwa gochia maega.
Moncho omorigereria naro ayio twanyara koba togokwariraneria obotuko bwa rero, ang'e mono chingaki echiga Ase nkomonyigwa buna nigo amariga nianyare koba kagoikerana korwa ase ensemo eria ya kabere ye studio Astrax konyara koba komonyora gose kobanyora abariki baito b'amang'ana amaya korwa chinyomba ao chioboreri obotuko bwa rero bagotwara enkwana nomogabana bw'ekaunti ya Kisii Omosike Paul Simbarati Inyora ng'a nemetienyi ikomi na etano korwa gese omogabo noiga nomokonyi oye Doctor Robert Onsari Munda gochorwa gosoa abisi erio koraa eserekari y'ekaunti ya Kisii buna omogavana o kabere. Abarikia amang'ana nigo babwate amaborio ao baranyare koba bakogania konyora amachiibu korwa ase enkwana y'abene amo nomogavana bw'ekaunti ya Kisii omosike Paul Simba Arati. Korende goikera bono ngokorora aya atikire ensemo rituko eri iga rie Jumanne, ngoakere ng'a mbuya mono ase engencho kwanyora chingaki gosanga amo nenche ekero eke iga. Bakire mbuya abariiki baito b'amang'ana amayia, abwo babeka ekambi ase chinsemo aa omogaso omogima, riko naki buna onsi nkoyanyora tore ase enchera ebwenerete. Boigo nkomoakera mbuya Omodirector one Jacinta Nyabeta ase engencho y'okwana ekiabuni eriogi ne chibicha.